Nde razón. No, jahe'úma Uli che socio. Che hermano querido, og̃uahẽma nde la hora. Esegi pe hendy morotĩva. Nde razón rejetu'etéta ko tarjeta jepuru jave. Qué perquésa. Ma'ẽ micha ha'etépe ikatúta Juice ajudáva embohasami la tarjeta. Ikatu piko, okosta itreicha. De rasóre kape, chéngo oimo'ã nde impostor. Ndoipóri ipruvléma kape, ejerúva atu la nde tarjeta. Ambyasete che hermano querido, péro ko'ág̃a eiméma peteĩ lugár iporãvévape ha upépe revy'áta katyete. Piu, piu, piu, piu, piu. Japy. Che nde hikuái che ta'ýpa, térãpa ofaltáva che aja okulístape. Nde nde rehecha imba'eve, tee nde ime tuichaite ka'úre. Na nde ko ese pekuágui. Chápe la kua. Mba, mba'éta la ikopa ápe. Che ro'ýma hína. Nde ro'ýma pórke la inviérno og̃uahẽma, la veráno ja ohóma ha epytu'ũ va'erã che sósio. Ko'ág̃a ñanakõ'ẽvéima pytũ marãne g̃uarã che ermáno. Che ápe ñakonektapáma la káble. Nde rasóre, che ndaha'éi. Mávapa rejukáva. Che no. Mba'e la oiko'atona. Electricidápe che ajuhu peteĩ omanóva. Ha pe color morado oĩ pype hína kuri. Che ahese porãiterei che ra'a. Morado mba'e reta ne defensa-pe. Che no, pe rosadito ko. Upéva he'i la impostor kuéra. Ndéngo gua'u oĩ mboja orsore. Ndéngo la ajuka chupe nde mba'e sa'yju vai. Che ohecha che cámara-pe. Mba'e la ehecha. Che ohecha pe morado osẽ odiparáguri. Ehechápa ndeha. Che ondaha'éi pe rosadito nko. Ekañy'águi. Ohetekópa reñandu ápe nde rapykue ivoládo, rojagarráta nde ku'águi ikatu hag̃uáicha revy'a última vez. Por diez mil no me vas a llevar. Mba'etekópa che hermano querido ehasa porãntépa ko pytuhápe hína. No, ápe jaha'õpa ole. Egosoite ko pytũmbýpe. Pe mye'ẽty py la lucha aty ku mba'e la pende problema peteĩ omanóta hína. Oñemano apytuhápe mápa hína. Perro sadito oike upépe kuri. Añetete upéva. Che ndaike upépe ha pytũ rõ, añméne aje'ímai upépe opomano aráe. Che ahecha la omano ag̃uenterie la luz. Siempre he'i upéva la impostor. Mba'e ñache piko. Ha moõi ra'e pe ahovýa. Che upéipi ndaikói. Porque pene mando'áro. Enterove ñe'ĩhna kuri isala de electricidad-pe. Ha pe hovýva noĩri ñane ndivéi. Upéicha oaprovecha ha ha'eñomi oho ojuka chupe. Upéi oike pe alcantarilla kuápe ha osẽ oho otro kotýpe gua'u ani hagua japilla chupe. Pero epilla mba'épa che socio che ropilla porãiterei. Che gusta la erea rosadito. Che ndaha'éi kape. De la sorte. No, jahe'úma Uli che socio. Che hermano querido, omãhéma nde la hora. Esegi pe hendy morotĩva. Hakuchikuchukuchu. Ha ko'ág̃a, ajuhu chupe un pedaso administrasiónpe, ha ko'ág̃ama, che roguarã nde kuri marróndi. Moõiñai hína kuri. Ai motor ypýpe kuri. Ha'etéma, che ykpépe hína kuri hendivéi. Ikatu tekirirĩmi che ra'a. Ha orojapo hína kuri tarea ha de repente nde reporta che ra'a. Ha upéicha orojapyta entre trénema. Ha oje'e la orreportáva siempre hína la ojukáva. Upéicharõ che ha'e hína ha'eha la sa'yjúva. Kárro mba'e nde ere chupe, sa'yju aja, sa'yjundy oĩngo. Ekirirĩmína upépe, sa'yjundy oĩngo, ndaha'éiko ótro, mba'épi onde eretate mba'eve, ndéko nde rekói mba'eve erã. Upéicha roha'éta ndéve, sa'yju, sa'yju. Upe oĩ la hipóstro kuéra. Ekirirĩcha upépe, sa'yju, sa'yju, sa'yju. Pa'y sa'yju akõ, pe sa'yjúa.